Wel, prynawn da i chi gyd. Uh, pleser fawr i cael cwmni Mared a Lisa yma heddiw ar stondin Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae Mared Fflir Jones yn dod o Glwb Ffermwyr Ifanc, Dinas Maddwy, yn Sir Feirionnydd, a Lisa Ngharad Evans yn dod o Glwb Ffermwyr Ifanc, Godre'r Eifl, yn Sir Eryri. Croeso cynnes i chi dwy. Gwnaeth y ddwy aelod yma serennu yn Eisteddfod Ffermwyr Ifenc Cymru llynedd yn Abergwaun, wrth i Mared ennill y goron a Lisa ennill y gader. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Reit de, mi syth nawr, fi'n credu mae pawb eisiau clywed wrthoch chi. Ewn ni syth ymlaen i'r gwestiynau. Um, yn gyntaf, beth oedd testun y cystadleuaeth stori fer a'r gerdd yn yr Steddfod llynedd? Uh, felly testun ar gyfer yr hyddiaeth oedd llanw a thrai. Um, felly oedd o fyny i chi mewn ffordd pa ffyrdd oeddech chi'n ysgrifennu iddo fo. Felly o dan yr hyddiaeth oeddech chi'n gallu gwneud stori fer, um, unrhyw beth mewn ffordd sydd ddim yn gerdd. Um, felly er na llanw a thrai oedd o i fi nes i ddehongli fo mewn ffordd wahanol. Nes i neud o mwy i neud efo'r môr achos yn amlwg ma' Llanwrth Rai i neud efo dŵr yym felly dyna be' oedd i neud efo'r rhyddiaith. Testun oedd llwybrau a nesh i ysgrifennu am llwybrau defaid. A pam nes di ni? Yym o'n i digwydd bod yn cerddad rownd caeau sgynnon ni a nesh i sylwi bo' fi'n cerddad ar hyd y llwybr o'dd y defaid wedi wedi ei wneud a felly ddod y syniad i fyny. Beth nath y testyn apelio atoch chi a dwedwch tipyn am, am y, y gerdd a'r stori fer wnaethoch chi sgrifennu? Um, oedd um, y gerdd yn sôn am llwybrau defaid ar fynydd a bod nhw'n cael eu hel lawr um, rhyw fore. A oedd y gerdd yn gorffen mewn ffordd bod un ddafad bod tro'n aros ar ôl a bod fi'n dyheu fod y ddafad yn torri tir newydd ac yn ddim yn cadw at y rheolau. Ie, felly fel o'n i'n sôn, llanw a ffrae oedd y testun ar gyfer y rhyddiaith. Yy be nes i ysgrifennu oedd llên micro, felly yym ma' nhw o ran ffurf fysa chi'n gallu dehongli fo fel cerdd. Yym ma'n gallu bod yn unrhyw beth sy'n fwy na dwy frawddeg. Felly be nes i neud oedd cyfres o lein micro, tua deg o'n nhw dw meddwl, yn sôn am destunau gwahanol i neud efo'r môr neu efo dŵr. neu efo llanw a thrai, a mwy na jyst bod yn neu fy môr hefyd, be nes i neud oedd edrych ar y berthynas sgynnon ni fel pobl efo'n gilydd, yym ma' hynna'n destun eitha cry yn unrhyw waith dwi'n ysgrifennu 'lly. Yym achos mewn ffordd llanw a thrai ydi bywyd, d- d- ma' gynnoch chi'r pull a give and take 'na, yym 'lly ie. Dyna be oedd yn straeon ni mewn ffordd. A dych chi'n, um, ti'n newid gweud nawr bod ti'n sgrifennu, a dych chi dwy yn sgrifennu yn rheoledd, um, neu dyma tro cyntaf chi gystadlu? Um, dwi'n meddwl, dyma'r Uh, Wel, o'n i'n cystadlu yn Ffermwr Ifanc ys blynyddoedd. Wedyn, dyma'r ail waith i fi gael llwyddiant mewn ffordd. Uh, pan o'n i, felly llynedd, o ran llynedd yn y flwyddyn, yn y calendr Ffermwr Ifanc, nes i ennill yn y sir. a wedyn nes i yn amlwg ennill yn y sir ag yn genedlaethol leni. Ond dwi'n ysgrifennu um, ers blynyddoedd, just, just er mwyn fi'n hun lle, a just cystadlu mewn sefydlu lleol. Um, a wedyn dwi'n meddwl yr hwb i fi oedd um, nes i gael cymholiaeth pan o'n i tua 15 um, yn sefydlu ffermwyr ifanc. Nes i mennill, ond nes i gael ail, ac i fi oedd hynna'n hwb i gario ymlaen, a wedyn nes i ennill um, prif lenor yn steddfod ti 2020 a wedyn dyma yr hwb i fi i gario mlaen wedyn a ma' hi 'di bod yn freuddwyd gynnyf fi i ennill cader Swydd y Ffermwyr Ifanc ers pan o'n i'n blentyn felly oedd cael... o'n i'n hapus i jyst bodloni ar ennill yn Feirionnydd 'lly a wedyn nes i drio eto a jyst di- bod digon ffodus i ennill yng Nghymru 'fyd yym ond i fi ma' yn sicr 'di bod yn hwb o ran y Ffermwyr Ifanc i deimlo bo' 'na rywun isio darllen 'ych gwaith chi neu jyst bo' chi'n siarad bach o sense weithie. Ddim bo' hyn- hynna'n rwbeth sy'n cysylltu 'fo fi'n amal iawn ond yy ie. Dwi yn hollol wahanol. Yym dwi 'di cysadlu mond efo ffermwyr ifanc yn y Steddfod a 'di hynna ddim hyd yn oed bob blwyddyn. Yym ddo eisiau'n ail efo ysgrifennu stori yym flwyddyn dwytha ond fel arall na dwi'm yn ysgrifennu o gwbwl. So 'di hwn o rw 'di roi hyder i ti i sgrifennu mwy? Wel o' pawb Lot o bobl 'di gofyn wrtha fi eleni yym o ti 'di cystadlu yn y genedlaethol a na dwi gorod deu na yym d- dwi'm yn meddwl bo' fi ddigon talentog i fod ar y lefel yna ond ella 'nai drio nes efo dwi mor ifanc eto ond jys mater o amsar a gweld. Ie a ca'l yr awen mae'n debyg yfe? Odych chi yn dy- chi'n dueddol i sgrifennu jyst y stori fer ne' dim ond gerdd ne' dibynnu beth yw'r awen? Gweld be' 'di'r testun dwi'n meddwl a gweld efo'r llwybra' nesh i benderfynu sgwennu rwbath o'n i'n wbod beth o'n i ddall' fel arall dwi'm yn meddwl swn i'n gallu. Fel odd Lisa'n deud dwi 'di ca'l gymaint o bobol yn gofyn fatha o o's angen fi fynd i Pafiliwn 'leni? Dwi fatha na sgenna i'm yr amser i hynna. Yym ond i fi swn i'n hoffi swn i'n gallu barddoni ond dydw i ddim. Yym dwi bach yn hirwyntog i hynny ma' gennai ormod i ddeud. Yym 'lly na rhyddiaith dwi'n sgwennu yn benna Ond, ie, dwi, dwi 'di bod yn sgwennu pethau eitha cryno yn ddiweddar fel o'n i'n sôn efo llun meicro. Dwi 'di bod yn ffindio fo'n anodd i ysgrifennu straeon byrion, fatha os dwi yn yr meddylfryd o sgwennu rhywbeth cryno, dyna lle fydda i am fisoedd, a wedyn os dwi eisiau sgwennu rhywbeth hirach, dyna lle fydda i am fisoedd. Yym, felly i fi, dydw i'm yn tueddu i edrych ar y testun neu blygu'r testun i be dwi eisiau fo fod. Yym, dwi yn sgwennu nodiadau o ddydd i ddydd, fel 'se rhywun yn deud rhywbeth dwi'n licio, wna i sgwennu fe lawr. Felly, os dych chi'n gweld bod chi wedi deud rhywbeth mewn un o straeon fi rhywbryd, jyst wna i ddim copyraitio chi. Um, ond na, dwi'n, mae gen i llond notes ar yn ffôn o bethau sy'n ysbrydoli fi, a ie, yeah, os dwi'n gweld testyn, wna i blygu fo, wna i, mynd i'r testyn yna mewn ffordd. So, felly, pwy sydd wedi ysbrydoli chi? Os na rhywun, falle, pan o'ch chi'n yr ysgol, chi'n edrych fyny, chimod, athrawes neu athro, os na rhywun wedi ysbrydoli chi tra wrth i chi mynd i'r maes ysgrifennu? Um, na, dwi'n cofio uh, athrawes ysgol uwchradd Gymraeg yn dweud um, bod ti wedi rhoi stori yn ei wneud digwydd bod fatha gweith catra fewn felly ail, dwi'n meddwl, wbeth ond plentyn o'n ei wedyn, doedd o'n oedd o'n lot i gysadlu, ond Fel arall na na dwi jyst 'di gneud ar liw fy hun rili. Ie so ni'n myn- so ni'n deud bo' 'na lot o bobol sy 'di ysbrydoli fi i gario mlaen a 'di ysbrydoli 'yn niddordeb i mewn llenyddieth. Yym o'n i'n pan o'n i'n iau o'n i'n llefaru lot a wedyn pan o'n i'n yr ysgol gynradd o' gennai athrawes Misus Parry a hi nath danio'n niddordeb i ddechre efo i mewn llên. Yym ac oedd gen i hi ddiddordeb yn y pethe o'n i'n sgwennu. Ond dwi'm yn meddwl nes i ddechre ysgrifennu go iawn tan i fi fynd i'r ysgol uwchradd, a ma' Delyth Medi yn athrawes Gymraeg i o hyd 'di bod yna i fi hyd yn oed rŵan. Pan o'n i'n cystadlu ar gyfer Coron yr Urdd nes i yrru darn iddi am hanner awr wedi unarddeg ar noson y dyddiad cau ac oedd o'n cau am ddeuddeg a nath hi ddarllen drosto fo i fi yn syth. gyrru cywiriadau fi, nes i neud heina, gyrru nhw nôl, ac oedd o mewn erbyn tua pum, pum munud i ddeuddeg. Um, oh, go lew. Dwi'n eitha lwcus o Delyth Medi wedi bod erioed, a hefyd i Gwen Edwards, oedd hi'n athrawes Gymraeg yn Ysgol y Moelwyn. Um, felly mae'r ddwy nhw o hyd yn ambarod i ddarllen dros yng ngwaith i. A dwi wedi bod yn lwcus pan nes i'r coleg, nes i fangor i astudio Cymraeg. Um, o gynnau ddau diwtor yng Ngharad Price a Gerwyn Williams, oedd o hyd yn yn annog i Yym, i ysgrifennu, dwi cofio yn y flwyddyn gynta, nath Gerwyn ddeutho fi bod o'n ydrych ymlaen i ddarllen 'y nghyfrol i rywbryd ag o'n i fatha ie iawn ond 'dyn ni'n dal yn aros am y gyfrol 'na ond dyna ni. Yym ond na dwi 'di bod yn lwcus iawn o'r bobol dwi 'di ca'l o'n nghwmpas i a'r dylanwade dwi 'di ga'l yym i 'nghynnal i mewn ffor. A dych chi'n teimlo fel nawr fel yym enillwyr y goron a'r gader gyda'r ffermwyr ifenc a falle gyda ffermwyr ifenc falle gyda'r enillwyr os 'na ryw fath o rhaglen falle dylen ni fod yn rhoi fwy o Ysgogiad neu fwy o fforddiant neu rhwyn i mentora chi? Yym efo fi dwi'n meddwl ma'r ffermwyr ifanc yn neud digon beth bynnag i fi swn i'm yn ca'l y cyfla o ennill cadar yn unlle arall ma'r ma'r mudiad yn wych efo roid ysgogiad eniwe 'dan ni'n ca'l yr gymaint o brofiada drw'r mudiad ond ella fysa fatha sesiwn sydd o ysgrifennu creadigol neu fath felly unwaith y flwyddyn neu rhywbeth, ond na, ma' ma' nhw'n rhoi cyfleoedd i ni eniwe, dwi'n teimlo. Swn i'n cytuno o ran dwi 'di bod yn ffodus o ran cael 'y magu mewn ardal lle oedd yr Urdd a'r Ffermwyr Ifanc a dwi'n teimlo weithiau dwi 'di bod yn llawer mwy ffodus bod fi yn aelod o'r Ffermwyr Ifanc na wedi dwi wedi bod o'r Urdd er er mod i 'di bod yn ffodus o fod yn aelod o'r Urdd hefyd ond mae'r Ffermwyr Ifanc o hyd yna i roi cyfleoedd i hefyd i'r bobl yna sydd yn byw yng nghefn gwlad sydd falle ddim yn enillwyr cenedlaethol. Yym, os dach chi'n sylwi mewn Steddfodau Ffermwyr Ifanc, ddim yr un un pobl sy'n ennill bob blwyddyn. Yym, dwi'n gwybod bod hynna'n r- ryw ystrydeb sgennyn ni efo'r Senedd Genedlaethol a'r Urdd, ond dydy o ddim yn bodoli yn y Ffermwyr Ifanc. Yym, a dwi'n meddwl bod hynna'n rywbeth braf, bod 'na bobl eraill yn ennill bob tro, a rhoi cyfle i bobl fysa ddim yn cael fel arall. Ie, mae rhaid wneud fwy, achos fi'n gwybod gaethoch chi canmoliaeth uchel iawn. Yym, o'n i'm yn gweithio ar y pryd gyda Ffermwyr Ifanc, ond fi'n cofio gwylio'r teledu, gaethoch chi canmoliaeth mawr iawn gan y beirniaid. Chi'n cofio pwy oedd y beirniaid? Cerwyn Jones, oedd yn fraint cael rhywun fel yna'n darllen yn ngwaith fi. Uh, ia, wedyn yn darllen yn ngwaith i oedd um, Catherine Gwyn, a wedyn eisiau sylweddoli bod hi'n chwaer i rywun oedd yn byw uh, ddim yn bell ohono ni yn y diwedd, felly fel yma Cymru fyd da. So chi'n cofio'r deimladau a hefyd y deimladau pan mynd ar y llwyfan? Dwi'n cofio yn union lle o'n i. O'n i newydd orffen dysgu'n wers gyntaf ar ymarfer dysgu. yn Ysgol Glan Clwyd a nes i sylwi bod gen i missed call o Bilff ac o'n i fel... o'n i fel... o'n i fel it can't be. So nes i ffonio nhw nôl achos o- oedd hi'n nos Lun o' gennon ni gyfarfod adran so raid fi ffonio nhw nôl in between a wedyn nathon nhw ddeud bo' fi 'di ennill. A wedyn ddim cweit yn gwbo be' i neud efo fi'n hun achos o' gennai gyfarfod adran so o'n i jyst nes i jyst mynd i'r cyfarfod a meddwl Rhaid fi ffonio mam. Yym a wedyn ie nesh i oedd hi'n bythefnos wedyn dwi'n meddwl nes oedd hi'n adeg yym y Steddfod. Ond yy dwi'n chware rygbi hefyd felly gynnai'r Steddfod ar y dydd Sadwrn ac o' gennai gêm lawr yn y de ar y dydd Sul felly o'n i'n trio paratoi'r ddau ar yr un pryd. Ond dwi'm yn me'wl nesh nath o hyd yn oed hitio fi nes o'n i yn iste 'na a meddwl Sut dwi fod i sefyll? Ydw i fod i sefyll yn syth? Ydw i fod i aros nes ma'r golau 'di ffindio fi? O'n i jyst... Ma' j- oedd jyst y profiad o drio meddwl sut dwi'n mynd i sefyll a sut dwi'n mynd i edrych yn gall ar teli yym i fi dyna be' oedd y peth mwya oedd yn mynd trwy 'm meddwl i tan o'n i mynd i sefyll 'na efo coror ar 'y mhen. So nath neb gweutha ti o mae isie ti aros pump eiliad ne' deg eiliad cyn

Odd yym yr ysgol lle odd yr yr Eisteddfod a dwi cofio mynd i fewn a trio chwilio am set addas i ista ne' achos o'n i'm isio isa'n ganol rhes a dwi cofio gofyn o o's 'a rywun yn ista ar y pen ag wtha oes ond gei- gei di mynd i ganol fan 'na o g-. Yym a ie ond yy jyst yn nerfus gor'o' sefyll lle fyny o flaen pawb a mynd ar y llwyfan yym ag o'n i ca'l llais yn 'y mhen yn deud pa- cofio wenu paid â slouchio yn jys enjoio fatha bo' chdi'n act- fatha bo' chdi'n yn mwynhau ar y llwyfan, fi ddim yn rhy nerfus hmm. ond... Ie. Chi'n siŵr fod yn falch iawn nawr, achos blynydde yn ôl, dim ond y yr gader oedd gyda'r ffermwyr ifanc yng Nghymru, felly mae'n braf nawr gweld y gader a'r goron. Chi'n teimlo'r un peth? Ie, mae'n rhoi cyfle i ddau berson bob blwyddyn ennill bri wobr mewn ffordd. Ie, yn dweud, achos yn yn sir ni, dwi'n meddwl, mae yrru yn wahanol ond dwi'n chi'n cael coron a cader ydych. Ond yn Meirionnydd, dim ond y gader ydych chi'n cael, felly mae'r rhyddiaeth ar a'r barddoniaeth yn mynd yn erbyn ei gilydd. A dwi yn meddwl bod o'n bechod achos sut ydych chi yn cymharu barddoniaeth a rhyddiaith de? Fatha ma, mae nhw weithiau'n gallu bod drif drafflaeth, weithiau maen nhw'n hollol ar wahân. Ac os gennych chi ddau sy'n hyd i cael ei gwobrwyo, felly dim ond yn hyddiannol bod un yn cael cader a'r llall yn cael coron. Um, a falle fysa'n d- stori ni'n hollol wahanol fase fy- falle fysa Lisa 'di ga'l o neu falle fyswn ni wedi. Lle 'dyn ni dwi me'wl yn hynny o beth 'dyn ni 'di bod yn lwcus fo' n'w wedi. Ie. Yym ie ond dwi yn meddwl bod o yn neis achos er bod y ffermwr ifanc a'r Urdd a'r Steddfod Genedlaethol yn yn neidio ar wahân Mae'n neis bod yna rhyw fath o undod hefyd, bod pawb yn cael yr un gwobrwya 'lly. A mae pawb siŵr eitha gwybod, ond ble mae'r gader a ble mae'r goron yn eich tŷ chi? Yym mae'r gader yn y stafell fyw, mae pethau 'di cael eu symud o gwmpas sydd 'di gael eu lle. Yy mae'n fi hefyd yn y stafell fyw ar y dreser, yym achos chware teg nes i gael yym fatha clustog wedi wneud allan o garthen Sir Benfro dwi'n meddwl... yeah. ...sydd yn cyd-fynd efo y patrwm sydd ar y gader felly mae'n ista ar y glustog ar y dreser. A mae'n siŵr o fod mae pawb eisiau gwybod beth oedd, beth oedd eich ffug enw a pam ddewisoch chi yr ffug enw? Os ydych chi'n cofio nôl. Yn, yn ffug enw i oedd Mali a mae o, mae o'r peth mwyaf random achos just enw mhi fi di Mali, um, y terrier bach sgan ni adre. Cynefin oedd yn ffug enw i, um, O'n i'n trio cofio nôl pam bo' fi 'di dewis cynefin a dwi'n meddwl bod o bod y ddafad ddim yn aros o fewn i chynefin bot hi'n grwydro. 'Lly dwi'n meddwl felly ddoth y ffug enw. Does dim hir nawr tan Eisteddfod y Ffermwyr Ifenc lan yn Ynys Môn ar yng nghanol mis Tachwedd. Os 'na ryw bressure nawr i chi gystadlu eto neu chi moyn cystadlu neu chi teimlo fel falle bod isie hoe neu dibynnu beth fydd y testun? Yym ma' dibynnu be' fydd y testuna ond yym Dwi'n ca'l 'yn ffrindia'n deud o fedrai chdi ennill coron 'leni i fynd efo'r gadar. Yym ie fel fel o'n i'n deud dwi'n cystadlu b- bob blwyddyn beth bynnag a i fi dwi me'wl dwi'n dechre sylwi bo' fi'n mynd yn hŷn ac yn amlwg mae 'na oed ar yr Urdd ag yy ar y ffermwyr ifanc felly dwi jys yn teimlo os nad dwi'n gystadlu rŵan fel pryd dwi mynd i neud? Ie. A hefyd ma' nghariad i o Ynys Môn felly ma' rhai' fi ennill. Oes ma' rhai. Oes. A ma' pwyntie eniwe ma' pwynti'r yy... Yn hollol ma' raid ga'l brownie points. Dwi 'di bod yn eitha ffodus yn lle dwi'n byw ym Meirionnydd bo' gennon ni eitha tipyn o yym steddfode lleol a dwi me'wl dyna lle nesh i ddechre. Yn debyg i be' o' ti'n deud fatha ma' athrawon Cymraeg yn 'yn ardal ni falle yn enwedig o fewn Coleg Meirion Dwyfor dwi'n gwbod dych chi dych chi'n clywed yr enwe o gwmpas lle ma' nw yn dda am yrru gwaith i mewn yym dwi cofio yn pan o'n i tua tair ar ddeg nesh i ennill Clwstwr ifanc yn sefyll am fachreth sy'n lleol i fi. A wedyn pan o'n i'n y coleg nes i ennill um, tlwstwr ifanc yn Steddfod Môn. Felly dwi'n meddwl i fi hefyd, yn ogystal â'r arweiniaeth wedi cael gan bobl eraill, mae jyst y beirniadaethau ydych chi'n cael o steddfodau lleol, a hefyd jyst bach o bres. Dych chi'n meddwl, mae ma, ma gymaint o bobl sy'n mynd i fatha pot wash pan ydych chi'n bymtheg oed, ond o'n i'n dod adre, rolling in cash, di bod yn y steddfod am un noson. Yym, lle 'swn i'n annog i unrhyw un, hyd yn oed os na dyna 'di'r eich unig motive chi, dach chi'n mynd i gadw rhywun yn rywle anhapus, so os na hyd- dyna 'di'r unig reswm dach chi'n mynd i Steddfod hyd yn oed, jyst cerwch. Yym, o'n i'n cystadlu mewn Eisteddfodau yym lleol pan o'n fengach, ond dwi ddim wedi. Geshi rywun yn gofyn wrtha fi drio yym am Twls yr Ifanc, ond dwi'n anffodus rhy hen. Ie. So yym ond ella dylwn i drio ma'n bwysig cefnogi Eisteddfodau lleol dydi? Wedyn